Биһиги бу бүгүн ити киһи буолуу, оҕону киһи гынарга туох сүрүн суолталаах өйдөбүллэри билиэхтээхпитий диэҥҥэ кэпсэтиибит буола турар. Онно бу биһиги эттибит киһи буол киһи буолан төрөөбөккүн, киһи буолаары төрүүбүт диэн. Онуоха бу тыын Ол аата кини баар буолуутун хааччыйар хаамай киһи бу олоххо олоҕу олорор төрдө тыын буолар диэтибит. Аны буоллаҕына бу тыыммыт Э, мээнэ туох буолбатах эбит, көннөрө халгын диэн буолбатах эбит. Бу тыын тыллан тыл буоларыттан Тан киһи киһи буолуута эмиэ төрүттэнэр диэн ити саҕалаабытым кэпсээни. Дьонно ити тылга тыл үс көрүҥэр тохтообуппут, чуолаан ити киһи киһилиин кэпсэтэр тыла үс өрүттээх диэн саҕалаабытым, бастатан туран төрөөбүт тыл, иккиһэ норуот тыла диэн иһин ити кэпсээтим. Аны дьэ бу киһи киһилиин кэпсэтэр тылын үһүс көрүҥэ ийэ тыл диэн буолар. Ол аата тыын бэйэтэ киһи бэйэтин тыынын бэйэтэ үүннэрэн, үөскэтэн, ол ну, үүннэрэн таһаарыыта бэйэтин иһиттэн бэйэтэ хаҥа тылы оҥоруута ол ийэ тыл диэн ааттанар. Ол биллэ ол биллэн тура киһи ийэ кутун кытта уонна ийэ өйү кытта ситимнээх. Букатын дириҥ улахан төрүт буолар. Ити иһин буоллаҕына то бу тылы ол айар хаҥалыы оҥорор туох да тылы баар гынар дьон ону этэллэр ийэ өйдөөх, ийэ тыллаах, ийэ кут таах дьон диэн. Бүгүн биһиэхэ буоллаҕына ол оннук тылы бэйэтиттэн бэйэтэ дьэ билиэ тергалы устар ууну моолуур курдук хаҥарар оннук имитэн хомутан хаҥаттан саҥа өйдөбүллэри үөскэтэр дьон норуокка улам-улам кэмчитийэн иһэр. Ол оннугар бэлэм тылы үтүктэн, ол аата атын киһи тыынын бохсуруйан, ону бэйэҕэ киллэрэммин төттөрү таһаарарбытын ити билигин дьэ тылы баһылааһын уонна буоллаҕына дьэ ол тылы хахатытабыт диэн ааттаан атын оҥоһуллан ыстанан астанан бэлэмнэммит тылы ону ылан үтүктэн хаҥарарбытын холобура ити хайдыы улахан ситиһии курдук Ити тыыныы баар, ити дьиҥэр киһи-киһи буолуутугар, киһи-киһи тиийиитигэр, киһи бэйэтин тыынын бэйэтэ үүннэрэн таһааран таһаарыытын холобурун курдук итини көрдөрө сатааһын ити төрдүттэн сыыһа. Киһи бэйэтин тыынын бэйэтэ үүннэрэрэ Ол, ол буолар ийэ тыл диэн, ийэ өй диэн, киһи ийэ кута диэн. Ол аата бэйэни кытта үлэ үрдээх күүскэ барыахтаах. Ол да хас биирдии биһиги бу э, саҥарар тылбыт, өспүт, ол туох эрэ санааны, өйү көрдөрүөхтээх. Өйү кытта ситимэ суох тыл холобура кураанах кубалахсыы диэхпитин сөп. Ол иһин ити хахаҕа этэр үгэстээхтэр. били туох диэн, мээнэ хаҥарар киһини, кураанах иһит тыастааҕар дылы диэн. Туох да үрдээх элбэҕи хаҥаран иҥэрэр, окунама онно туох да улахан өй-санаа кэмчи буолуон сөп. Көннөрү таах, били кураанах хаалбатах эрэ киһи диэбит курдук этии тыыныы баар. Ити өттүнэн ыллаахпытына биһиэхэ холобура диэти тыыммытын, ол букатын ийэ тыл, ийэ өй, ийэ кут кынан төрдүттэн үүннэрэн таһаардахпытына эрэ биһи киһи тиийэбит. Дьэ ол били этэргэ дылы киһи хара буолуу таһымыттан аны киһи киһитэ, айыы киһитэ буолар таһымнарга кэлиэхтээхпит. Дьэ итиһин аны туран ол хайдах биһиги дьэ тыыммытын ол туох айылааҕый бу дьэ ол ити тыыны дьэ улаатыннарыахха наада эҥин диэн этэҕиний диэн баҕар сорохтор туохтуохтарын сөп хайдах диэххэ сөбүй тылга тыл тылга өскө олуйан араастаан моһуйуохтарын сөп ол кинилэр туохтара отон сөпкө гыналлар диэн этэбин итини ону бастатан туран бу тыын баар баарын биллэрэр күүс быһыытынан бэйэтэ сэттэ олохтоох. Тыын бастакы олоҕо биттэнэр. Тыын атын тыыны истэр кыахтаах. Тугунан буолбатах, тыын тыыны иһиллиир үгэстээх. Ол ону биһиги этэбит бит диэн, биттэнэр диэн. Бу киһи тугу эрэ биттэнэр. Ол аата кини ону токкуйдуу сатаабат, төбөтүн сынньыбат, бүтэйдии тыынынан билэр. Бу маннык буолаары гынна диэн. Ол холобура дьоҕур бүгүн киһи үксэ дитин сүтэрдэ. Дьэ, урукку оҕонньоттор игин дьэ түүл-бит маннык барааһа ардах калаары кынна дуу, был туох калаары кынна дуу диэн кинилэр тыыннарын холобура истэрин этэр үгэстээхтэ, сэрэйэн хыаналыыр көрөр үгэстээҕ этилэр. Онтукалара холобура дьэ тыын атын тыыны истэрэ, тулатын истэрэ сүттэ. Дьон дьилэй эттэнэн эрэр. Бүгүн холобуру оҕоҕо, кыра оҕоҕо, урут оҕо аһары битимсэх эбит буоллаҕына, кыра ааһыгар букатын ити төрөөтүн кытта аһаҕас эттээҥин диэн курдук ол ити кэлин этэр буолбуттара дьиҥэр киһи барыта тыына кыратыгар туох да үрдээҕин барыны барытын билэр, сэрэйэр бүтэ. Ити оҕо өйүн тутуор диэри наар тыынынан билэр бит көмөтүнэн билэр үгэстээх. Онтукабытыгар да бүгүн холобур эти сүтэрэн олоробут. Аны туран иккис таһым тыын иккис олоҕо билгэ дэнэр. Тыын атын тыыны көрөр. Бе харахпытынан көрөбүт дии ханыыбыт эрээри ити тыыммыт көрөр. Ону боллагана холобура киһи уора көстө даҕаны буду көрөрүн атын киһи тыынынан сэрэйэр. Бу миигин көрөр ди. Бу киһи одуулуу олорор диэн. Эп. Ол ити холобура итинник дьоҕур эмиэ ити туох таһыма билге таһыма сүтэн эрэр. Өп билгэлээһин сүттэ. Ол аата була билигин билге диэни ол тураах ханнара маска олорор бола ардыыр ду хайыр ду диэн курдук быһаараха тыылар ол ити билге хаамай боростой худургу көрүҥө бола. Оттон киһи киһини тыын таһымыгар эмиэ билгэлээн көрүөн сөп. Бу тыынынан көрү. Бу маннык эбит, итинник эбит. диэн өптү. Ол тугу эмиэ туохтан кэмчитийэн турар. Аны тыыммыт үһүс олоҕо таҥха. Тыын тыыҥҥа баҕарара. Тыын баҕарар, ол тыын баҕарарын атын тыын билэр. Маннык туохтуу олорор диэн. инньэ гыннар маннык гынар диэ онон ити тыын таһымыгар ол аата бу биһиги баар буолуубутун хааччыйар күүс биһигиттэн бу биһиги өйбүтүттэн анаабытыттан тутулуга уһуох бэйэтэ бэйэтин бу билэ көрө билэ көрө олорор өп ол дьэ ити мин эттим тыын үһүс олоҕо таҥха диэн ол аата тыын таҥыллар араастык таҥыллан, араас тугун дьэ били таҥылыннаҕын аайы кини атыҥҥа баҕарыыта улаатан иһэр туохха да баҕаран киирэн барар сөп. Ол иһин урут били хороҕор этэр буолаллар этэ. Дьэ бу уол э, дьэ ити кыргыттары дьэ көрөр буолбут, кыыска баҕарар буолбут дииллэр. Били туораттан көрөннөр били отолол таска көстүбэк курдук эрээри оҕонньоттор тыын таһымыгар сэрэйэллэр киһи тугун тыынын бүтэйдии эрэйэн онно гэтэр үгэстээх буолаллар этэ аны тыын төрдүс олоҕо ол дьылҕа Тыын бу тугунан билии, санаа суолларын бэйэтигэр оҥосторо ол дьылҕа диэн ааттанар, дьылҕам диэн. Киһи бэйэтин тыына билбитэ, бэйэтин тыына ол билэн санааҕа кубулуйбута, Ол дьэ киһи дьылҕата диэн. Онон буоллаҕына киһи-киһи бу дьылҕата улаатыт бу тыына бэйэтигэр санаа уонна билии суолун оҥосторо дьылҕа диэн ааттанар. Дьэ ити курдук аны дьэ бу бэһискэ тиийэн кэллибит ыйаах диэн. Тыын бэһис олоҕо ыйаах. Ол аата тыын бэйэтэ холобура мин тыыным бу ийэбиттэн, аҕабыттан тиксибит буолан кинилэртэн ыйдарыылаах эйдэр. Ол аата мин бүгүн холобура олоҕум суола, мээнэ мин бэйэм халайар буотахпын хайа эрэ өттүнэн өссө урукку өттүгэр ол аҕам, ийэм бу олохторун суолун туга ыйынньыга миэхэ эмиэ бу кэлэ сылдьар, тиксэ сылдьар. Онон хас биирдии киһиэхэ ити барытыгар баар. Ону төһө эрэ ыйдарыылаах сылдьар, уруккаттан кэлэ ылаатым тугум бүгүҥҥү бу илдьэ сылдьар тыыным дьонум төрүөхтэриттэн ыла төрүөхтэриттэн илдьэ кэлбит ыйдарыылар эмиэ миэхэ баар диэн этиэхтэриннээхпин. Итини ыйаах диэн этэбит. Сөп. Уонна буоллаҕына Тыын алтыс олоҕо оҥоһуу диэн ааттанар. Холобура, мин дьэ бу ийэ-аҕа оҥоһуута олоробут. Кинилэр то миигин бу икки киһи оҥордоҕо тыыннарын холбоон. Онон мин оҥоһуубун, ону таһынан мин эмиэ бэйэм тыыммынан оттон бу э, киһини оҥорон оҥорбут киһи олордоҕум да оҕолордоохпун. Онон холобура бэйэм оҥоһуу быһыытынан эмиэ тустаах оҥоһуубун оҥордум диэн ону бигэтик ону мин өйдүүбүн. Аны таһынан дьэтиттыын бүтэһик сэттис олоҕо ол төлкө диэн ааттанар. Тыын, хос, төрөөн, уруккутун өйдүүрэ, билэрэ уонна ол урукку ол уруккутун хос хатылаан эбии сайыннарара, үүннэрэрэ ол төлкө диэн ааттанар. Ону тэтэн ити биир биллэр тиэммин инкарнация, реинкарнация диэн ааттыыллар. Онон биһиги холобура бу хас биирдии биһиги баар буолуубут. Ол аата холобура мен хайа өттүнэн ийэм аҕам бүгүн суохтар эрээри Кинилэр бүгүн эмиэ бааллар диэн этиэхпин сөп. Тоҕо диэтэххэ, кинилэр тыыннара миэхэ сылдьар. Онон мин бэйэм эрэ хаҥара олорор буотахпын, бэйэм эрэ кэпсии олорор буотахпын, итиннэ ийэм, аҕам, эһэм, эбэм, дьэ били этэргэ түгэх дьоннор тыыннара бүтүннүүтэ кыттыһан олорор. Онон холобура мин бу бэйэм талбыппын туойа олорор курдук буолбат. Ол аата кинилэр эмэ ыраахтан итини этэллэр этитиитэ диэн этитиилээх. Ол аата киһи бэйэтин бу тыынын уһуннук төһөннөн илдьэ сылдьар даҕаны бэйэтин этигэр-хааныгар төһө хатаан салайан илдьэ сылдьар даҕаны ону эттэтии дииллэр. Онтон үчүгэйдик эттэтиини тыыҥҥын элбэхтик бэйэҥ эрчийдэххинэ, ииттэххинэ, такыйдаххына, тылыннардаххына, онтугаҥ саҥаран-иҥэрэн барарын ону этэллэр этитии диэн. Этитиилээх диэн, эбэтэр иччилээх диэн. Ити арыый дириҥээн киирэр. Онон буолла холобура киһитийии киэнэ оҕо бу билигин да оҕону ити улахан киһи оҥорорго өскөтө төрөппүт оҕотун бэйэтин тыыныгар ииппэтэх бэйэтин тыыныгар сыһыарбатах буоллаҕына, наар туора тыынынан туора тыыҥҥа олордон онно халайан илдьэ сылдьар буоллаҕына, оҕото этитиитэ, эттэтиитэ сүрдээх мөлтөх буолар уонна киһи быһыытынан киһи буоларыгар кэккэ улахан ыарахаттары көрсүөн сөп. Ол иһин билигин билигин ол иһин этэллэр бурдук диэн урут Оҕо саас уон биир сылынан бүтэр этэ диэн. Уон биириттэн ыла улахан киһи таһымыгар киирэн бары ити улахан сайдыылаах дойдуларга Англия да буоллун, Германия да буоллун, бары уон биирдэ үлэһит буолар этэ. Хара үлэҕэ үлэлээн, хачча аахсан киирэн барар этэ. Билигин буоллаҕына бу оҕо саас, эдэр саас уһаата диэн этэллэр. Билигин уон аҕыһыгар диэри оҕо. Ол аата кинини иитиэххэ-харайыахха наада, били туох диэн кэҕэ оҕотун били атын чыычаахтар аһаталларын курдук. Ити социализация диэн де итини этэллэр иждивенчество наһаа улаханнык күүһүрдэ диэн. Ол иһин киһи киһи буолуута бытааран хаалла диэн. Хүддээҕин хаала олбут, тоҕо диэтэххэ ол хаалбыт төрдө киһи, оҕо Киһи буоларыгар бэйэтин тыынын бэйэтэ кыайан ииппэт буолла, наар бэлэм тыыны ону ыйыстан, онон, онон тыынан олорор диэн. Бэйэтин тыынын оҥосторугар, үөрэтэригэр туох да үлэ барбат буолла диэн ити этии баар. Онто хахаа буоллаҕына диэти киһи хара буолуу туһунан ити мин эттим улаата киһи бэйэтин көрүнэригэр, харанарыгар ити тыын сэттэ Тэ олоҕун бэйэтигэр хатаан салайыахтаах бити, билгэни, таҥханы, дьылҕаны, ыйааҕы, оҥоһууну, төлкөнү бэйэтин тыынын итиитик сэттэ таһымнаан арааран өйдүөхтээх. Мин тыыным истэр, мин тыыным көрөр, мин тыыным баҕарар, мин тыыным ыйар, мин тыыным мин тыыным суоллаах, мин тыыным ыйар, мин тыыным оҥорор уонна мин тыыным хос төрөөн кэлэр кыахтаах диэн. Ол оннук тутуһар, оннук сыһыаннаһар буоллаҕына, оччоҕуна кини бэйэтин тыынын бэйэтэ төһө баҕарар үүннэрэ турар кыахтаах. Дьаны киһи буолуу иккис кэрдииһэ киһи киһитэ диэн. киһи киһитэ буолуу. Ол аата кини бэйэтин көрүнэрин-харанарын таһынан өссө атын тулатыгар кини күүс-көмө буолара ирдэнэр. Ону бу этэллэр туох диэн, ичээнэттэнии диэн. Ол аата айылҕа ис өттүгэр дириҥник киириитэ. Чуолаан иччилэргэ хайыһыы диэн. Ону иччилэр диэн буоллаҕына, былыргылар саныылларынан биһиги бу бүгүҥҥү баар олохпутун хааччыйа турар кэлэр кэм күлүгэ ааттанар. Киһи бу ол иһин иччигэ сүгүрүйэр үгэстээх. Уу иччитэ, уот иччитэ, салгын иччитэ, буор иччитэ, сите таас иччитэ диэн ити биэс эйгэ иччитэ ол аата бу маны тутан олорор күүс баар кэлэр кэмтэн кини бу уу буор уот сарсыҥҥылаах буолуутун хааччыйар күүс баар хаһаайын диэн ити ааттыыллар эбит ол иһин буоллаҕына бу киһи хара буолбут таһынан киһи аны иччилэри болҕойуута киһи киһитэ буолууга тиэрдэр. Киһи бэйэтиттэн ураты өссө миигиннээҕэр улахан күүстэр бааллар эбит. Мин тыыммынааҕар өссө улахан күүс баар эбит. Айылҕаҕа баар эбит. Айылҕа эмиэ мин курдук тыыннаах эбит. Ол тыына миэнинээҕэр өссө улахан эбит. Онон мин бу тыыны кытта иллээх, эйэлээх олоруохтаахпын. Бу тыынтан мин тыын эбиниэхтээхпин диэн толкуйдуур өйө санаата ити ичээн эттэнии диэн ааттанар. Ол кини эбинэр тыына кут-сүр диэн ааттанар. Ууттан ылар эбии эбинэр тыына ийэ кут, салгынтан ылар эбии тыына үрүҥ тыына, ол аата хитимнэһэн ылар тыына салгын кут, буортан ылар үрүҥ тыына буор кут. диэн ааттанар. Онтон дьэ ити эппиппит курдук уоттан ылар тыына сүр диэн. Онон киһи бу бэйэтин оҥойор айаҕын эрэ туһунан токкуйдуур буолбакка, өссө уу, уот, салгын, таас, буор тугун тыыннарын харыстыыр, олору, олор баалларын билинэр буолар таһымҥа таххыыта ити куттаах, сүрдээх буолуу диэн ааттанар. Өскөтө киһи хара буолуу таһымыгар киһи бэйэтин тыынын эрэ харыһыйар буоллаҕына, Аны бу иккис таһымҥа кэлиитэ кини тулатын харыстыыр, харыһыйар өйгө санааҕа кэлэр. Ол аата куттаах, үрдээх киһи диэн ити уу туһун саныыр, буор туһун саныыр, бэйэтин бу тулалыыр уутун бэйэтин этин хаанын курдук ылынар. Тулалыыр бу сирин-дойдутун бэйэтин букатын быстыбат сорҕотун курдук саныыр, тулабыт тулатын дойдутун салгынын бу бэйэтин тыынын курдук ханыыр. Холобура бу дойдум халгына хуох буоллаҕына, ол аата бу дойду өлөрө иэдээн эстиэхпитин сөптүн оннук толкуйдуур таһымҥа, ураты таһымҥа таххан кэлэр. Дьэ холобура ити быйыл Николай Денисович Неустроев ити төрөөбүтэ сүүс сүүрбэ сылын бэлиэтээн эрэбит. Онно кини айымньыларын толордоти дьон быйыл эметэн иһин элбэҕи ити тула кэпсэтии, эпсэтии диэн эмиэ оннук кэтэһэ эрэнэ саныыбын. Чуолаан дьэ биһиги бу бүгүҥҥү тугунан түбэһиннэрэн Кини биир айымньытыгар кэпсээнигэр, балыксыт кэпсээнигэр тохсуутунан тохтуохпун, тохтуу түһэн ааһыам этэ. Онно дьэ бу балыксыт Былатыан оҕонньор бараххан хаһан да биирситтэн мээнэ барбакка ити күөлүгэр эбэтин кытыытыгар олорон ол курдук кини бүтэһигэр бу дойдуттан барар. Аны туран бу букатын бараары быстаары ыһытан кини аан бастатан туран сирин дойдутун эбэтин иччитин саныыр уонна ону кытта бырастыылаһар кини өлөртөн куттаммат ол кини барарыгар бу бараары ыһытан тыына быстаары ыһытан эбэ бу эбэм бараххан дьэ бу миигин көрөн харайан киһи гыммытыҥ диэн киниэхэ махтанан уонна бырастыылаһан барар. Онуоха били Николай Денисович неустроя бэтэр ол эбэ-эбэ иччитэ ыт буолан үрдэ туоххай ол күөл кытыытыгар киирэн үрэр диэн оҕонньор да олоннук истэр аны туран былатыан оҕонньор бараххан ол били өлөр өлүүтүн мөхсөһүт таҕана били ичдээччитэ кэргэнэ тиийэн эмээххин кэлэн кинини түҥ-таҥ тутан күөл үрдүнэн көтүтэн истэҕинэ Былатыан оҕонньор биир дьиксинэрэ баар миигин бу эмээххиним күөлгэ ууга түһэрэн кэбиһэрэ буолуо диэн. Кини бу бэл диэтэр ол тыына быстыар диэри бу тугун күөлүн иччитин харыһыйа харыстыы саныыр. Мин бу өлөммүн күөлбэр түстэхпинэ куһаҕан буолуо диэн, оны-маны түһэрбэтэр ханнык диэн олоннук санаалаах холобура барар. Дьэ бу маннык дьэ ол бу тугу кытта сир дойду иччитин кытта итинник ыкса хитимнээх олору олорон барыы холобурун Николай Денисович ити балыксыт кэпсээнигэр көрөбүт. Онтон дьэти атын холобуру этиэхпитин сөп куһаҕан тыын пьесатыгар ити ыччаттар ол бырдааха оҕонньору куттаан ол абааһы буолбута буолан куттаан баайын дуолун түөр этин уоран аны буола бу туох диэн атын үлэлээбэккэ аһыахтарын баҕалар тугу да үлэлээбэккэ хаартылаан аргылаан, онно кыдьахтарын баҕарар ыччаттары кем Николай Денисович Буневустроев э, куһаҕан тыын диэн ааттаан көрдөрөн балбыт. Ол аата тыыннарын ииппэттэр. Бэл диэтэр, киһи хара буолуу таһымыгар кыайан, бэйэлэрин көрүммэт буолбут дьон элбээтэ диэн Ити тыһынча тоғыз сүүс ити сүүрбэ биэс сыллааҕы айымньы буолуо. Ити Николай Денисович куһаҕан тыын пьесатыгар суруйар. Оттон ол иннигэр ити балыксыт кэпсээнэ букатын чыҥха атын былыргы дьиҥнээх саха киһитэ дети иччилэргэ һыстан Ол ити уот, буор, салгын тыынын тыыннанан олорбут киһи өйө-санаата, сиэрэ-майгыта букатын атын. Онтон ити дьэппитим курдук сиртэн-дойдуттан, ууттан, буортан, үлэттэн тэйбит дьон өйө-санаата букатын туспатын ити эппитим курдук суруйааччы куһаҕан тыын диэн ааттаан турардаах. Дьэ, уонна туох диэн этиэх көһө, бото киһи кэпсиэ олордоҕуна муҥура уох бара туруон сөп. Аны туран дьэ, ити киһи буолуу иккис таһыма ол ичээн эттэнии диэтибит итиннэ киһи бастатан туран иччилэри кытта ситимнэһэн бэйэтин бу этин туох диэн ити тыына эмиэ биттээх буола только иччи битэ биттэнэр иччи билгэтэ билгэлэнэр иччи таҥхата таҥхаланар иччи дьылҕата дьылҕаланар иччи ыйааҕа ыйаахтанар иччи оҥоһуута оҥоһууланар уонна икки төлкөтө төлкөлөнөр. Аны кини көннөрү киһи буолбат, өссө кини иччи таһымыгар, ол аата айылҕа бүгүҥҥүтүн хааччыйар таһымҥатахха улахан бэйэтин тыынын оннук үүннэрэр киһини этэбит. Ичээн буолбут эбэтэр туох диэн, ичээн эттэммит диэн. Кини иччилэртэн этитэр, тыынар уонна ону көрөр-истэр буолар ураты. Онон дьэ киһи буолуу иккис таһыма дьэти ичээн эттэнии, ол аата иччилэри кытта ситимнэнэн кини тыынын олоҕо өссө улаатар. Ити битэ улаатар, билгэтэ улаатар, Таҥхата улаатар, дьылҕата улаатар, ыйааҕа улаатар, оҥоһуута, төлкөтө улаатар. Дьэ уонна үһүс таһым, киһи буолуу үһүс таһыма ити этэбит туох диэн тыын эттэнии эбэтэр айыы киһитэ буолуу диэн. Айыы бу киһитэ буолуу диэн кэлэр кэм олоҕун олорорго бэлэмнэнии уонна бэйэ тыынын онно бэлэмнээһин ааттанар. Айыы тоҕус халлаанын олоҕор бэйэтин тыынын иитэр, бэлэмниир. Чуолаан бу Айыы тоҕус халлаанын биһиги этиэхпитин сөп олох олоруу кэлэр кэмнээҕи олох тоҕус таһыма диэн. Ол аата бастакы таһыма Айыыһыт халлаана, төрүүр, ууһуур олоҕу тоҕус таһымҥа өйдөөһүн. Иккис таһым иэйэхсит халлаана, ол аата иччилээх олох туһунан дириҥ өйдөөх-санаалаах буолуу. Үһүс төһүм таһым дьөһөгөй халлаана, үлэлээх олох таһымыгар өйдөөх-санаалаах буолуу. Үлэлээх диэн ол аата киһи тыынын мэлдьи үлэлэтиэхтээх, тохтоло суох. тыын тохтоло суох үлэлиэхтээх, үүнэ туруохтаах. Ол аата ото-маһы кэрдиэхтээхпин, адьатыахтаахпын диэн буолбатах, киһи бэйэтин тыынын кытта үлэлиирэ ол ааттанар. Төрдүһэ, тэрээһиннээх олох. Киһи бэйэтин тыынын тэрийэн, ити кутун-сүрүн тэрийэн, иннин диэки өссө ыытан улаатыннаран ити кут-сүр таһымыгар үлэ. Онтон дьэ бэһис таһым Улуу Уорун халлаана идэлээх олох диибит, ол аата киһи бэйэтин кутун-сүрүн салайарга, бэйэтин тыынын салайарга идэтийиэхтээх. Чуолаан дьэ бу дук диэн этиэхпитин сөп. Дьэ кыыс оҕо үчүгэй ийэ буоларга идэтийэ сатыахтаах, үчүгэй эбэ буоларга, үчүгэй хос эбэ буоларга уонна тоҕус үйэ эбэ быһыытынан аатын ааттатар буола турарга кэнэҕэски улааты киһи үйэтин отут сылынан ылар буоллахпытына икки сүүс сэттэ уон сыл устата кини аата умнуллубакка уос номоҕо буолан төлкө буолан төннөн кэлэ турар тугу ситиһиэхтээх ону этэбит ити идэлээх олох диэн алтыстаһым Өй-санаа бу олоҕу уларыы өй-санаа алтыс таһымын этэбит. Дьиҥнээх кырдьыктаах олох. Биһиги холобура бэйэбит куппутун-сүрбүтүн дьиҥ, дьиҥ тыын курдук, баар курдук туттан оннук сыһыаннаһан илдьэ сылдьарбыт, ол аата дьиҥнээх кырдьыктаах олох диэн. Уонна бу тыын олоҕун сэттис туга тыын эт диэн тыын эт сэттис таһыма буолар чуолаан бу туох диэн билиилээх олох диэн билиилээх олох биһиги олоҕу кут-сүр таһымыгар уонна бола тыын эт таһымыгар билэ үөрэниэхтээх көннөрү ким эрэнньэ диэтэ диэн оны хатылааһын буолбат биһиги тыыммыт таһымыгар толору олохпутун билэр буолуохтаахпыт. Ол онну билбэт буоллахха, ол аата намыһах. Киһи, ол аата айыы киһитэ буолар кыаҕа суох, тыын эт буолар кыаҕа суох. Уонна ахсыс таһым бу туруктаах олох эбэтэр одун хаан, Чыҥыс хаан халлаана диибит. Ол аата киһи бэйэтин кутун-сүрүн туругун тыын этин туругун сатаан өйдүүр, салайар буолуута ол туруктаах олох. Дьэ нууччалыытыгар этиэхпитин сөп устойчивая жизнь диэн. Итини бэйэтин кэмигэр терес буддық диэн турардаах. Хахаҕа сүүрбэһис үйэҕэ туруктаах олох туһунан толкуйдаабыт Өксөкүлээх Өксөй буолар диэн. Кини бу этэн турар сүүрбэһис үйэ баһаҕаланан эрэр онно хака дьоно хайдах туруктаах олоруоҕай? Туругун хайдах илдьэһийдиэҕэй диэн кини онно санаабыта диэн. Ол иһин ити ойуун түүлүн даҕаны буоллун интеллигенцияҕа хоруга да буоллун хаха олоҕун инники туруга хайдах буолуоҕай диэн ол ону кини саныыр этэ диэн Онон дьэ холобура биһиги бу кэпсии олорор кэпсэтиибит мээнэ буолбатах. Ол аата хаха бэйэтигэр дьэ итинник тугун тыын эт олоҕун холобур эти өксөкүлээх холобуругар туруктаах олох таһымыгар ханыыр толкуйдуур эбит диэн сыаналыах тустаахпыт уонна дьэ тохсус таһым ол аата кэлэр кэм туһунан толкуйдуур бүтүн олох бүппэт бүтүн олох туһунан толкуйдуур дьоҕурдаах буолуо. Ити санааны бүтүннүүтүн бу бүгүн этэн ити кэпсээбит санаабын Түмэн саха улахан санаата диэбит эбэтэр Хаха айыы ханаата диэн ааттыыбыт. Айыы ханаа. Бары норуоттар улахан ханаалаахтар, холобура еврейдэр бэйэлэрин мы Богом избранный народ мы дети Иегова диир буоллахтарына, хаха киһитэ этэр, мин көхсүттэн көнтөстөөх күн уһабын арқаһыттан тэһиинээх айыы хаан аймағабын диир. Орто туруу дойдуга олоробун диир. Мин улахан санаам айыы санаа диир. Ол аата кэлэр кэм туһунан мин куруутун көрө-истэ толкуйдуу сылдьабын диэн. Онон биһиги холобура бу кэпсэтиибит бу оҕолору культураҕа үөрэтии диэн ол аата бастатан туран тыыннаах буолуу туһун улахан өттүн ыраах өттүн өтө көрөн толкуйдуурга үөрэтэр хатыырбыт биһи бүгүн ити культура эбэтэр Айыы үөрэҕэ, Айыы санаата, Айыы итэҕэлэ диэн аатынан бара турар. Онон дьэ бу бүгүҥҥү көрсүһүүгэ ити түмэн оҕону киһи гынарга биһиги туохха тирэниэхтээхпитин уонна онно тугу болҕойуохтаахпытын онно тохтоон санаабын үллэһинним. Болҕойон истибиккитигэр махтал буолуохтун.